Yoo, ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, ɛnnɛ nso so yɛasan ahyia wɔ Yɛaka dwumadie yi so. Na me a medi dwumadie yi ho kyea me, me din a megye soɔ ne Nana Yaa Acheampong-Maa, Yafuni dehyeɛ. Na yɛatete bɛ bebree, ɛbɛ, ɛbɛ, ɛbɛ, ɛbɛ. Na ɛbɛ koraa ne dɛn? Ɛnnɛ Nyame adom, yɛanya Ɛwɔfa Ogyam wɔ ha a yɛne no reba abɛdi ɛbɛ ho nkɔmmɔ. Nti obiaa nyɛ aso na ɔmo ntie yɛn. Tiɔfa, ɛmo akwaaba, na dwumadie yi so. Yaa me dɔfo,
wo ho yɛ deɛ. Nyankopɔn adom na wo so ɛ. Agya adom, wo ho yɛ paa. Nyankopɔn ase. Tiɔfa, yɛ tete sɛ biribi de bɛ, bɛ, bɛ, nkora ebu bi, mpanyinfoɔ ebu bi. Na bɛ koraa ɛfuaɛ ne deɛ nkyerɛ, yaseɛ kakra. Yoo, ɛɛ, sɛ yɛka sɛ bɛ a, bɛ yɛ kasɛmfua bi a. nananom aka aboa ano ma asɛ no sɛ yɛreka asɛm bi anaa yɛredi asɛm a, yɛtumi bu de wie asɛm no kan na ebi twa asɛm no tia. Ɛna sɛbi sɛ mpanyimfoɔ atena ase na yɛreka asɛm na ɛnɛ nnɛɛmafoɔ anaasɛ nkwadaa kakra wɔ hɔ no, mpanyimfoɔ tumi ka saa asɛm no yɛreka no yɛmpɛ sɛ nkwadaa no bɛte ase a, Etse mo ka de bu bɛ ma sɛ me mpanyimfo a wɔwɔ hɔ no te asɛm no ase asɛmfua no ase ma ɛnkora hɔ no deɛ, anaa nnipa binom nte asɛm no ase. So woahu? Enti yɛka sɛ bɛ a, bɛ a, saa na ɛteɛ. Na bɛ koraa, wɔn ahoroɔ bebree. Ah, bɛ, wɔn ahoroɔ bebree, na saa na ɛteɛ. Ɛnneɛ megye di sɛ sɛdeɛ me, me bɛ ahodoɔ bebree a woka yi, mennim mu bi. Saa ara na ebia hwɛfoɔ ne atiefoɔ nso, binom nnim mu bi. Nti nneɛ momma yɛngye berɛ na yɛntie ɔfa. ɛbɛ ahodoɔ a ɛwɔ hɔ. Ɔfa ne ɛkyɛ yɛ bɛ no ahodoɔ bebree ase.
Ɛɛ, yɛwɔ bɛ turodoo, ɛno yɛ bɛ. Ɛna yɛwɔ kasatɔmmɛ, ɛno nso so yɛ bɛ. Ɛna yɛwɔ bɛ bi a yɛfrɛ no sɛ egya kɔɔmaamadeɛ bi. Ɛno deɛ koraa yɛsuaa no sukuu. Ɛno nso so yɛ bɛ. ɛna yɛwɔ kasakoa. Kasakoa nso ne bɛ no fa no bi no no. So wahu? Nti ne nyinaa no yɛ bɛ. Na bɛ turodoo no na yɛbu de wie asɛm ka anaasɛ yɛde si asɛm so. Ɛna bɛ nso so, ɛbere biara a yɛpɛ biara yɛtumi bu bɛ. Bɛ ɛnni sɛ bere wei na yɛbu anaasɛ da sei na yɛbu. Ɛna bere a yɛtaa de bu bɛ paa nso so yɛ sɛ asɛm aba no yɛreka asɛm. Na nna ɛbɛbuo no sɛ biribinom kwan fa so wɔ mu bu no, wodwene ho a wonte aseɛ. Ebia ɔreka ataade fufuo ho asɛm, berɛ a ɔbɛbu no yɛ ataade kɔkɔɔ ho asɛm. Na wabua me aka sɛ ɔnim bɛbu. Nanso na asɛm no a ɔreka pɔtee no, bɛ na ɔbuiɛ no, ɛnam asɛm no ho. Nanso sɛdeɛ nnɛɛmafoɔ, wɔn a wɔnim no ka sɛ, Nipa so asi deɛ ɔnim bɛbu paa o. Nso na wotie asɛm a ɔka na nyɛ ho bɛ na obu yɛ nso obua me ahu sɛ onim bɛ bu so wahu nti bɛ no yɛ mmu no kwa yɛ bu si asɛm so. Yoo ɔfa.
Ayɛ a yɛtaa bubu bɛ bi sɛ sɛ abɔfra se ɔpɛ ade kokwaa ahwɛ a yɛkye damrama ahaban de kyerɛ no ɔfa na damrama ahaban no koraa ɛne deɛ he na saa bɛ no koraa ɛyɛ ampa deɛ anaa yɛte kyerɛ yɛ mu. Yoo aa sɛdeɛ ɔkae sɛ abofra sɛ ɔpa ade kɔkɔɔ ahwɛ a, yɛte dɛm ara ma hann de kyerɛ no. Wiase a hann biara nni hɔ a n'ahosu yɛ kɔkɔɔ a wote de kyerɛ akora a obedwane bi ne wiase. Nti sɛ yɛte saa bɛ no sɛ obi se abofra sɛ ɔpa ade kɔkɔɔ ho a, yɛte dɛm ara ma hann de kyerɛ no, na ɛyɛ a na sɛbe ɛyɛ yɛ sere kakra. Sɛ yɛka sɛ yɛka Nyame nyansa mu paa a, nkoraa ahosu a ɛyɛ wɔn fɛ paa no, mekyerɛ colour, ɛyɛ wɔn fɛ paa ne kɔkɔɔ.

Tomfoɔ hɔ a, mɛka tomfoɔ a sɛdeɛ obi rebɔ safoa, asɔ, ɛɛ asɔsɔ, sekan, wɔbɔ tuo ne adeade nyinaa, yɛfrɛ wɔn sɛ ɔtomfoɔ. Na wokɔ wɔn adwuma mu a, ansa na ɔde dadeɛ bɛyɛ biribi biara no, gye sɛ ɔde hyɛ gya mu. Na wɔn gya nso, wɔde adwe ho no na ɛsɔ sɛ ɛbɛyɛ a ɛnhye ntɛm. Nti wɔde dadeɛ no hyɛ gya no mu na sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɔ no te sɛ asɔ a, ɔbɛtumi abɔ. Ɔpɛ sɛ ɔbɔ no sɛke a, ɔbɛbɔ. Nti saa dadeɛ no a wɔde ahyɛ gya mu a wɔayi no, na ɛyɛ kɔkɔkɔkɔ, yɛmfrɛ no damena no. Enti ɛnyɛ sɛ akorankoransabe panyin koraa se yɛto no yɛde kyerɛ wo a, wobɛdwane. Ei, wobɛdwane, hwɛ. Nti ɛnyɛ nti ɛnyɛ ade kɔkɔɔ bi sɛ adeɛ bi yɛ kɔkɔɔ ara ma ɛyɛ hu wɔ wiase ɛyɛ ahan. Yɛn mpanyinfoɔ gu bɛ ne sɛ sɛ abɔfra so ɔpɛ ade kɔkɔɔ ahu a yɛto damanama de kyɛ. Saa damanama no yɛ saa dadeɛ no a tonfoɔ ɛde ahyɛ gya mu a wayi no a ɔde bɛto ɔbɛ bobɔ so yɛfrɛ no damanama. Na ɛnyɛ ahan. Ahan deɛ sɛ bi ne bi. Yoo, ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, moate bi oo. Sɛ ɛnyɛ ahaban a ɛyɛ kɔkɔɔ oo, ɛno deɛ abɔfra biara nsuro, na mmom wɔto damena de kyerɛ no. Adeɛ no a ɔtomfoɔ de ahyɛ gya mu ama no ayɛ kɔɔ no, ɛno mmom na wɔto de kyerɛ no ma wɔsuro. Yoo, wɔfa bɛ bi nso so, wɔse, yɛka no sɛn mpo, Pintinn asase ɛnda hɔ kwa. Pintinn no, ɛyɛ kuro bi a n'asase bi na hɔnom na ɛnda hɔ kwa anaasɛ dɛn? Ɛno nso kyerɛ yɛn mu kakra.
ɛyɛ ɛnyɛ penten asase ɛna kwa penten yɛnim sɛ yɛ kuro bi o Ghana ha mentee kuro bi asɛ ɛfrɛ no penten da mentee da na mmom bɛ no yɛ petee mu asase ɛna hɔ kwa petee ɔn sɛ mempere aduasa ɔkɔ asase da hɔ obi adɔ afa ho yɛadɔ atwa ho ahyia ɛno da hɔ kwa obi ankɔ so wofii sɛ ɛda hɔ kwa yɛ sɛ amanso wɔ so anaasɛ sɛbe koraa ɔkɔ asase ɛda hɔ obiara si ne dan atwa asase ho, sɛ asase no aka mfimfini na ɛda hɔ. Enti nka wɔn a wɔsi dan, wɔn de wɔn anim sɛ asase no da hɔ kwa. Nso sɛ ɛba nso wɔ so ntia, nti ɛsi petee mu asase ɛna hɔ kwa, nyɛ penten. Ghana mente kuro bi a ne din de penten anaasɛ baabi ada, nti yɛ petee mu asase ɛna hɔ kwa, petee mu asase. Yoo ahwɛfoɔ, sɛ ɛnyɛ saa o, ɛyɛ petee mu asase ɛna hɔ kwa. Ɔfaa. Bɛ baako bi so wɔ hɔ, wɔse sɛ Twum Asie ammɔ dam ante a, nka ankɔfa akɔm amma. Ɛno nso ɔfa? Asi mu sɛn yi? Na sɛ sɛ mpanyimfoɔ wiase a wei so abɔ dam na wote a, sɛ ɛnnane w'akɔm? Na obi abɔ dam na ɔte na ɛdan n'akɔm deɛ a, nka sɛbe yɛkɔ asɔrefie, wɔn a wɔabɔ dam a yɛkyɛn wɔn ne wɔn a wɔwɔ abosomfie abɔ dam yi. Ka wɔn nyinaa dam no a wɔte a sɛ anka ɛbɛdan wɔn akɔm. Wobɔ dam na wote ɛnnan w'akɔm. Na mmom yɛnhwɛ no sei, yɛbɛwie no, me me ne wo ne ahwɛfoɔ a ɛrehwɛ ne atiefoɔ teɛ no, wɔn ara bɛka sɛdeɛ bɛ no si teɛ. Mmerɛ bi nana bi tenaa kuro bi so. Na nana no sɛ afe biara duru so a, ɔde adeɛ bi hyɛ dan mu. Na wafrɛ n'akɔmfo a wɔwɔ m'atam hɔ nyinaa sɛ wɔmmɛkɔm na wɔnkyerɛ ade koro a ɛhyɛ dan mu no. Wo a wobɛkɔm abehu ade koro no kyerɛ sɛ woaben ne asoa wo soro ne asiw akɔmfo hene. Na sɛ woanhu so a ne yɛ kum wo. Saa na na Nana no yɛ. Na Nana no ahemfie na kyea bi wɔ hɔ, na yɛfrɛ no Kyeame Twumasi. Na ɔwɔ Nana no ahemfie. Enti sɛ afe du na sɛ Nana de adeɛ no rehyɛ dan mu a, yɛ a na ɔhɔ bi wɔ hu. Na kurom hɔ nso na Kɔmfoɔ, yɛfrɛ no Kɔmfoɔ Damete. Na na Twumasi no, Kyeame Twumasi adamfo ne Kɔmfoɔ Damete. Enti sɛ Nana de adeɛ no hyɛ dan mu a, na Kyeame Twumasi ayɛ ngo afa akyire akɔyi Kɔmfoɔ Damete asutire sɛ Kwaku Ntakuo nom na ɛhyɛ dan mu hɔ. Enti sɛ Akɔmfoɔ no kɔm na wɔn anhu na Kyeame, ɛɛ, Kɔmfoɔ Damete bɛbɛsi dwam pɛ, ɔkɔm baako mmienu de bɔ dua kyerɛ soro pɛ na wakyerɛ ade korɔ a ɛhyɛ dan mu na yɛapagya no soro. So wahu? Enti ɛkɔɔ so saa ara nti mmerɛ bi na Nana no yɛɛ sɛ Kyeame Twumasi nkɔ kuro foforɔ so nkɔdi ne nkɔmmɔ bi ma no. Enti Kyeame Twumasi kɔbɛɛ na Nana de adeɛ no ahyɛ dan mu, wanhu ade korɔ. Enti ɛnam sɛ wahu nti wantumi ankɔboɔ kɔmfoɔ da no te amanneɛ. Enti afahyɛ no duruu so a, akɔmfoɔ no bɛkɔmeɛ no, kɔmfoɔ damete bɛɛ bɛsi ɛno a wɔn ɔbɔgye so ɛmu sɛ wɔn de afe biara no kɔmfoɔ damete ɛna ehu afei kɔmfoɔ damete ba bɛkɔm yɛ a wɔahu ne ɛkyɛn no nipa kuru yɛ hu sɛ ahaa saa akyea mɛ atwuma sɛ na ɛkeka nsɛm kyerɛ kɔmfoɔ damete ama yɛsoso akɔm sɛ akɔm yɛ mpanyinfoɔ sɛ kyea mɛ atwuma si amoa damete a nka akɔfa akɔm ama

ka akofra kɔm amma. Na abɔ dam no ato deɛ daa wakɔm deɛ sɛ ɛnaa wakɔm. Yoo abusuafoɔ saa bɛ yi soso mo ate aseɛ yie saa yɛ twom asi ɛna no ɔboa kɔmfoɔ damete haa. Yoo fa bɛ yi wei deɛ ɛwa paa baa me gyidi sɛ wowɔ ha yi deɛ wobɛ boa me kakra mo se yɛ ntena hɔ mma dua dunfa nim mesi kuro kwantia. Bibi saa. Ahaa. Ɔfaa wɔ ha yi deɛ, mesrɛ wo ara Ɛɛ, boa me kakra. ɛɛ, saa bɛ no deɛ, mɛtumi aka sɛ ɛware kyɛn bɛ biara wɔ wiase. Hey, mm. Ɔse, tie no yie o, menim sɛ atiefoɔ so bebree ate, na wɔn ntumi mmu bɛ ani nsi. Enti tie no yie. Ɔse, yɛntra hɔ ma dua du mfrane, ɛmmɛsi kuro nkwantia, ɛngyegye bɔɔdeɛ bɛtem, ma no nkɔdane ɔbosompɔn, ɛmma aboa potokura mmɛdi, ɛnnɔre sɛ adeɛ wɔ aberɛ a, yɛn dwene nam bɛ no no ma me nsa nsi so bio because nim sɛ atiefoɔ no ahwɛfoɔ obi etie ɔsɛ yɛntena hɔ mhm. ɛma dua du mfrane ɛmɛsi kuro nkwantia ɛnyegye bɔɔdeɛ bɛtem ma ne nkɔda no ɔboso mpɔn ɛma aboa potokura ɛmɛdi nnɔre saadeɛ wɔ aberɛ nwene nam yɛka ne ntɛntɛm deɛ a ɛte sɛ deɛ nnɛɛmafoɔ kasa ha bi wonte Ne ntorɔma dua dum fa ne wusi kuro kɔgya gye bɔɔdeɛ bɛ tema ne kɔda na kɔ sono kɔma mo ma biribi nnɔre saa deɛ wɔ aberɛ a yɛ dwene no
aha nti na ma kyerɛkyerɛ mu no na as bɛ no fa bae nyinaa ne sɛ yɛ wɔ dua bi a fɛ no dum nso ɔkɔ wura mu asɛ deɛ wɔ mahogany wawa sapele teak ne adeade na dua dum yɛ dua bi a ne so wɔ mfasoɔ papa nti yɛ nni ne ho agorɔ.

Na nananom, ɛnam sɛ na wɔgyegye dua gu mfrane so nti no, wɔgyegyee so ara maa dua no danee bosom a nananom som saa dua no. Dua tu no gu mfrane so. Nananom som wɔn adedi dua sɛ dua no yɛ aduaba. Na deɛ wɔhu ne sɛ, ɛnam sɛ nananom gyegyee so maa no yɛɛ bosom nti no, sɛ bɔfoɔ biara kɔ ahayɔ anadwo anaa nananom kɔ afuom na wɔfiri afuom na wɔreba a, Ɔmo duru kuro no nkwa nti ɔmo duru dum n'ase a na ɔmo akoto dum no sɛ ɛna dua Dunfra nie wada Roma ɛne yɛfo no nti nti wosow deɛ na ɔmo de bɔɔdeɛ agu dua n'ase na ɔmo aba fie nti adeɛ bɛkye no na bɔɔdeɛ no ni hɔ nti ɔnanom nyaa gyidie sɛ yɛde bɔɔdeɛ no ma dua dum a Dunfra ne na odi bɔɔdeɛ no nti ɛbere bi obi abɛkɔ afuom biara no dura no ayi bɔɔdeɛ bɛtem anaa bɔ bɛtem mmienu na ɔde agu dua ase adeɛ bɛkye no na ɛni hɔ. Na sɛdeɛ mekae saa no, nsɛm kɔ nkrantu mmirika tenten. Da koro bi abɔfoɔ bi kɔɔ ahayɔ anadwo. Ɔba na ɔyɛɛ sɛ ɔfa dua no ase oduru hɔ na bɔɔdeɛ no gu na abotokura na ɛrewe bɔɔdeɛ no. Na ɔhu sɛ ahaa saa abotokura na ɛwe bɔɔdeɛ yi a abotokura so yɛnwe ne nam. Bɔ di odi dɔre saa adeɛ sɛ deɛ nyɛ ne nam. Deɛ adeɛ kyɛ na ɔkɔ dawuro mu a kurom afoɔ teɛ sɛ saa adudu adudu na nyɛ bosom. Na bɔ ɔdeɛ na ɛdi gu aseɛ no saa aputu kura deɛ aputu kura sɛ ɔdɔre saa adeɛ kora yɛ nyɛ ne nam. Na wɔn gya yi yɛ sɛ ntam adua di mfrane ɛmɛsi kuro nkwantia ɛnyɛ gye bɔ ɔdeɛ bɛtem ma ne nkɔda na ɔbosom bɔ ma aboa aputu kura bɛdi ɛnnɔre saa adeɛ wɔ abere a yɛ nyɛ ne nam. na sɛ yɛbu saa bɛ no yɛ sɛ adeɛ bi a yɛreyɛ a ɛmfa mfasoɔ papa biara mmerɛɛ no, yɛhia sɛ yɛbɛyɛ bi. Ɛho hia sɛ yɛyɛ. Meka sɛ bi bɛyɛ a yɛntumi yɛ bi. Enti na saa na bɛ no teɛ. Sɛ adeɛ bi a yɛreyɛ a sɛbi ɛmfa mfasoɔ papa biara mmerɛ no, yɛhia sɛ yɛbɛyɛ. Ɛno nti yɛgyegye so. Na ne teɛ nti mpanimfoɔ se yɛntena hɔ ɛma dua du mfrane ɛbɛsi kuro nkwantia ɛgyegye bɔɔdeɛ bɛtem